Nihin i thawngṭha a kan chimtu ding kan saya cu bulletin chung i a ṭil bantuk le tuan deuh zong a kan chim bantuk khan Pastor Donald Jean a si. Amah hi tleicia Reverend John Juai Sang i a fapa upa bik Pu Bawi Cung i fapa ukbik a si. Reverend Cuai Sang i a tupa a si ti kha ka vun chim duhmi a si. Hi bantukin Pathian nih a rianṭuantu i a kawhmi le hi bantukin nihin zongah kan hmai a hun dir thawngṭha kan chim laimi hi kan caah khin tuanbia aa tlai bantuk khin kan mitthlam ah hin a cuang i kan i lawm khun ti zong vun chim ka duh. Amah hi engineer sian a kai lio ah Pathian auhnak aw a thei i cuticun Baibal sian a kai i Bawipa rian a ṭuanmi a si. Atu ahhin Louisiana Chin Baptist Church ah youth pastor, assistant, associate pastor a ṭuan liomi a si. I atutan ah kan fale cawnpiak hna tik zongah kan fale an i lawm ngaingai Pathian nih hmailei zongah hmang chin ko seh ti kha kan thlacamnak a si an nu hi an nu thluaipi hi ICBC member a si cucah cun ICBC i kan tupa zong a si cucah cun hmailei zong ah a herh caan ah kan a herh ning in kan fial lai kan nawl a ngai lai ti zong kha vun chim ka duh i tu cu thawngtha chim dingah Khrihfabu nih lunglawm tein kan don tinak kutbet hmu tein kan cung an si.
Cuti si ahcun hmasa bik ah tuchun bantukin caanṭha can sunglawi a kan petu, damnak a kan petu, hika hmun ah amah thangṭhat ṭi kho dingin lam a kan hruaitu hi a ṭha tukmi kan biakmi kan Pathian a si caah a min thangṭhat um ko seh. Sunparling innak vialte mah ta si dih ko seh. Bawipa sinah hin i lawm ko hna u sih. Zeizong te Bawipa dawtnak, Bawipa ve lawng te a si ko caah hin pakhat cio Pathian sinah lawmhnak bia tu chim ko hna si timi te kha a lawmhnak bia van chim ka duh. Cun hika ha rak chuakmi vialte hna nan zate zong kan hmuh hna tikah kai lawm tuk Pathian he chuan ang pe hna seh. Nanmah he Pathian thangṭhat a nuam tuk hringhran. Ka rak no lio Bawipa dawtnak kan rak theih hlan tein kei hi CBMC Maryland ah ṭhangmi ka si i kan no lio ah Indiana kan rak tlawn hi ti bantuk te hna ah hin hika ICBC ah hin Pathian rak ṭhangthat i rak um lengmangmi kan si i tutan zong i atu bantuk tein kan fale Pathian bia van hrawmh ṭhan kho ding in dirhmun in cun mah sinah thawngṭha bia van chim kho dingmi dirhmun in ka van dir ṭhan tikah hin Pakhatnak ah Bawipa cungah kai lawm tuk i a pahnihnak ah nanmah sin ka dir tikah khin khi midang bia kai ruat lo tunai kan pastor vun chim bantuk khan hi ka hmun ka ka rak umpennak ka rak ṭhatnak hmun batun ka ruah ca khin pumpak zong ka lawm tuk timi te kha hi kan van chim ka duh i kan hnu zarh chung vialte CE camp kan tuahnak zongah Bawipa nih a kan umpi kanmah sinah rak chuak kho lo natein a hnulei in Khrihfabu nih nu le pa tampi nih thla na kan campiak timi thawng kan theih caah kan i lawm tuk kha ruangah a si lai kan khenh zong tlamtling tuk hringhran kan fale hna zong tampi in thilung ah bawipa rian ṭuan caah ma cu kan i lawmh bikmi a si i lawmhnak bia ti van chim tak duh komi cu volunteer vialte hna si hna seh cun a biapi tukmi kan fale si i cm cawnpiaknak hnga ding caah dawtnak te a ka sawmtu CM leng si hna se a big in kan director siamah nu te chung zong lomnak bia ka te hin van chim ta ka duh CM hmailei nan hruainak bawipa tu nih thluanak an pe ko hna se cun hika hmun ah hika hmun dir kho ding in pipit a kan piaktu kan pasta vialte si hna se kan pa le nawlngei tu na za te cung a ka lom tuk timi te kha hika hin lomnak bia te van chim ka duh ka lum tukmi tunai kan pasa nih chim cang ko natein ka van nolh rih ko lai ICBC cungah ka lomhnak khun cu a sunglawi tukmi thluachuah a sunglawi bikmi kan nu hi ICBC ah kan i tong i hika hmun te ah hin kan pasta sia hrang lei nih ṭhit um champion ah kan tuahmi si caah cucu ka lum khunnak cu a si Cun cu thluachuah cu atu hi Bawipa nih thluachuah kan pek i fapa te zong kan hmuhmi ka zoh tikah ICBC cungah hin cucu kaa lawmhnak biknak khun pakhat cu a si timi te zong kha lawmhnak vialte ka hei van nolh ta ka duh. I Pathian bia ka van luh hlan te ah nu le pa sinah caan tawi te tawi tak tein thazaang pek kan duh hna. Cucu zeidah si ti si ahcun nan lungdong hlah u timi te hi ka hin chim kan duh hna. nan lungdong hlah u kan biakmi kan pathian hi a nungmi pathian a si kan thlacamnak a thei zungzal i kan mitthli aa khon zungzal tu pathian a si timi te hin an sinah thazang pek kan duh hna keimah hi ka rak no lio ah hin a rak sual takmi khi ka rak si kha mino ka rak si lio ka rak sual lio ahhin cun ka sualnak hi a thuh in ka rak thuh nain Bawipa dawtnak ka van theih hnu ahhin cun ka sualnak hi a chim ban ka chim zei bantuk minung hi rak si hi rak thei hna selaw ti hi ka duh tuk a ruang cu zei bantuk minung dah ka si ti kha an theih ahcun kha minung kha zeitindah Bawipa nih a thlen ti khi kan van hmuh khawh tikah khin Pathian nih khin sunparnak a co tikah khin cucu ka van duh tuk mi si nih sualnak timi hi ka tuah lomi khi um lo atu ah hin sualnak timi van hal hna law van chim thluahmah u law ka tuah dimi lawng te hi rak si ko lai ka nu le ka pa mithi tlaan ka rak chiah hna mi hmai khap lo ka rak chiah hna i cuticun duhtawk in rak tong cian ve mi hi ka rak si asinain ka pi le ka pu thlacamnak thluachuah halpiaknak thawngin le a bik in ka nu nih lungdong lo tein thla a rak ka campiaknak kum hlei thum chung lungdong lo te bakin thla a ka campiaknak thawngin bawipa dawtnak a hngal i tuni bantukin bawipa riantuan ding dirhmun te zong ka phak khawhnak hi a si caah hika nan sinah thazang pek kan duhmi hna cu nu le pa hna kan fale bawipa an thei lo an sual tuk an lo tlau tuk cang timi kan um sual a si si ahcun hika nam hmai ka dir tikah han thazang pe kan duhmi hna cu nan lung dong hlah u thlacam ko u pathian nawl ko u ni khatkhat ahcun bawipa nih a then ko ko na timi te kha hika te hin nu le pa sinah thazang pe kan duhmi hna cu a si i tuni hi kan bawipa jesuh khrih minung kan sualnak ruangah vailamtahnak cungah thi dingin jerusalem ah sunglawi ngai in a luh ni palm sunday aa ti a si ko na tein Pawm Sunday message lem loin keimah nih thla ka van cam ve i a ka thinlung a ummi te tu hin an sinah thazaang peknak tu hin hika hin hrawmh kan duh hna i tlangtar ka van thimmi cu bawipa hmaika ah kan dir te lai timi he thazaang pek remind pek kan duhmi hna a si pathian bia ka van rel cawk ko lai Korin kuat hnihnak ngan panga a hme pahra. Kannih cu kan dihlak in Khrih hmaiah kan chuak lai i amah nih bia a kan ceih lai. Kan pum in kan nun chung i a ṭha siseh, a chia siseh kan tuahning cio ah kannih nih kan hmuh lai. Cathiang kan relmi kan zate cu Bawipa nih a thar in chuahnak kan pek piak ko seh. Korin khua ummi hna Khrihfa hna hi Paul nih AD sawmnga in sawmhnih hrawngah sawmnga hnih hrawngah khan mission veihnihnak a va kalnak i thawngṭha a phuannak in Pathian dawtnak hngal i Khrihfa ai cangmi an si. I kan caan um ti lo cah tawinak deuh te in ka van chim thluahmah lai i Korin khuami hna cu amah Korin khua hrimhrim hi sualnak in a rat khahnak hmun khi a rak si. Nupa sualnak te hna, din einak te hna, biaknak lei zongah sisih, a phunphun in khin sualnak khi a rak khahnak hmun khi a si. cun trade an timi chawlehnak hmun zong khi a rak si caah mi zong a phunphun in an rak i cawhnak hi a si i an society an sining hi sualnak bak in a khatnak hmun khi a rak si cuka hmun ahcun Paul nih thawngṭha a va aupi tikah mi cheukhat nih an rak cohlan i Khrihfa Khrihfa an i can an i cang a sihmanhsehlaw caan a van rauh hnu ah an pawngkam sining nih khan a van uk hna i influence a van tuah hna i Greek muisam keng loin cu sualnak lei ah cun an tlu cuahmah cu tikah hika hin Paul nih ca a kuat hna i a sik zong a sik hna thazaang zong a pek hna Khrihfa nun cu tihin si tiin khan thazang a pek hna i ca a van kuat hna i zeitindah Khrihfa cu kan nun ding a si Khrihfabu chungah zeitindah ṭhennak um lo ding a si zeitindah pakhat le pakhat lakah ṭia i cuai lo ding a si zeitindah i ṭhit um ding a si ti kha detail tein chungkhar kong zong seseh caan khan a kuat hna i tu nai hi ka van rialmi koring kuat hnihnak cu Paul nih vei hnihnak ca a kuatmi nak hna kha si i tunai ka van rialnak panga nak te kan van phak ahcun zei kong hi dah Paul nih a focus mi le a chim duhmi si ti si ahcun hi vawlei kan nunnak cu a hmun lomi caan tawite a sinak le a hmun ding taktak cu hi kan thih hnu i kan phaknak hmun khi a si timi khi Paul nih fak ngai in hika palinak le panganak te ah hin a van chimmi cu a si a hme pakhatnak ah Paul nih hi vawlei kan nunnak hi thlam he a tahchun. Zeitindah a ti ti si ahcun kannih kan umnak thlam vawlei cung kan pum hi ṭheh a si tikah vancung ah khin kan umnak ding caah Pathian nih inn a kan pek lai ti kha kan hngalh. Cu inn cu amah Pathian nih a sakmi inn, zungzal hmun dingmi inn cu a si lai ti. Hi vawlei kan umnak hi cu thlam bantuk menmen, zungzal a hmun lomi a si i sihmanhsehlaw zungzal a hmunnak tu cu van i inn pathian nih a sakmi tu khi a si ti kha Paul nih focus tuah in ca a van kuatmi hna hi si i tuzan chan ah hika hin thazaang pek kan duhmi hna cu hi abia van lak riangmang in thazang pek kan duhmi hna cu hi vawlei kan nunnak hi a hmun lo dingmi caan tawite umnak hmun a si timi te hi remind pek kan duh hna i cun van pe chih rih ka duhmi cu ni khat khat ah kan thi te hrimhrim lai timi te hi hika hin thazang pek kan duh hna minung hi philh mang tukmi kan si nikhatkhat ah ka thi te lai timi hna hi kan philh sual lai ti hi phan um ngai tu chun caan ah a thar in van thei ṭhan hna u si nikhatkhat ah kan thi te lai i bawipa hmaika ah bia ceih kan si te lai timi khi a thar in van thei ṭhan hna u si Nikhatkhat ah ka thi te lai i Bawipa hmaika ah biaceih ding in ka dir te lai timi cu kan fian taktak i kan zumh taktak a si si ahcun hi vawlei kan nunning hi aa thleng hrimhrim ko lai. Le hi thihnak kan timi Hi vawleipi nih hin hi thihnak kan timi pi hi zeitindah ka tei khawh lai ti hi vawlei zong nih minung zong nih hin lam tampi in ai zuam doctor te nih siseh scientist te nih siseh mifim mithiam hna nih si hna seh headset i research an tuah study an tuah si lei zong in siseh seh lei zong in siseh a phunphun in an i zuam i zeitindah thihnak timi pi hi kan tei khawh lai ti ah hin fimthiamnak hmang in an kawl zungzal na tiin tuni tiang ah cun hi thihnak a tei kho tu hi zeitluk mifimthiam zong nih an hmu kho rih lo asinain hi thihnak tei i zungzal nun timi cu minung nih hin kan kawl i kan duhmi khi a si Atu ah cryonic timi hi a um i cucu zei a si ti si ahcun company zong pahnih hrawng um i cucu zeidah a si ti si ahcun minung hi kan thih hnu ah hin kan thluak hi an lak i a kik taktaknak hmun ah an chiah i Cucu zei ruangah dah an chia ti si ahcun atu hnu hmailei khi hmailei pi ah technology maw a ṭha takmi um tikah kha zawtnak a thimi kha kan nunter khawh sual ah ti khi cucu a idea cu si cucu an tuah ciam minung tam taktak nih an sign up an ti cu le hi sign up man zong hi a man te tu le research ka van tuah mi te ah online te ah ka van zoh i vai zeitin dak an vai thendan chu ka thei lo na te in basic na duh si si ahcun thong som thum in thong som nga si ka thi hnu ah ka thluak hi lau law ki tar di u law ni khat khat ka nun taru ti khi basic standard chu thong som thum in thong som nga si medium pawl cu thongsawm riat le thongriat in tingkhat le kul riat si i a sang bikmi cu ṭha tak in zohkhenh dingmi cu tinghnih leng khi pek si le minung tam taktak nih cu tuah an ti company zong cu an fim ve o minung hi kan duhmi te tlaih khawh han cu sipuai tuah zong hi a rak fawi tuk ko rua mi tamtak nih an sign up natin a work le work lo tu kan thei rih lo a sertu hna company zong khi tik ah khan cun um ti men lak zum ti lo mu le ka chim duh mi cu zungzal nunnak timi hi kan kawl mi tampi nih an tuah an tuah kho lo Sihmanhsehlaw Pathian bia nih mah cucu tlang khat tein a phi a kan pek. Mah cu Rom a ngan paruk a hme kul le thum ah kan hmuh khawh. Zeidah ti? Zeicahtiah sualnak man cu thihnak a si a ti. Sualnak man cu thihnak a si a ti. Nang le kei nih tuni ah a kha tukmi, a fak tukmi thihnak kan inn cuahmahmi hi sualnak ruang a si hika i a ṭhumi vialte hna live in a kan zohmi vialte hna zong na thih lainak ka thih lainak ruang cu sualnak ruangah a si Rome a ngan panga chungah fiang tein Paul nih chim Adam ci in hrinhrinmi kan si caah sual ci in hrinmi kan si caah kan zate in kan thi hrimhrim lai timi khi fiang tuk in Rome a ngan panga chungah kan hmuh khawh cucaah cun sualnak ruangah hin kan thi te lai Kan i plan cang maw? Planning kan nei cang maw? Minung hi plan suai cu kan thiam ngai cu mu, kan life caah, kan nunnak caah cun. Tahchunhnak ah, kan va phan te hnga maw phan te hnga lo maw ti kan fian hua ha lo mi hmaikum cu tihin kan tuah lai hmaikum cu tihin si lai hmaikum cu tihin si lai ti ah khin cun plan kan sui hna cucu a ṭha lo ka ti nak si lo nan ka chim duhmi cu hi vawlei caan tawite kan nun chung ah cun planning hi tampi kan sui hna i cucu a tlin khawh nak hnga ding ca zong ah hetchet tiah kan i zuam ngaihchia zong kan pek cucu ka tuah te lai cucu ka si tiah planning tampi kan sue ko na tein kan phan ma phan lo kan i fiang lo cu aw nain kan phan te hrimhrim lai kan thi te hrimhrim lai ai te chia bakmi cung belte tu ahcun planning kan nei tawn lomi tu hi cu a pei tuk nan te lo ngo life insurance kha ka chim duhnak si lo mu kan fale ca i tangka chiahta kha ka chim duhnak si lo kan thlarau ca hi ka chim duhnak si kan i plan cang maw kan i plan taktak cang maw ti hika hin pakhat cio ven hal ding in hika hin sawm kan duh hna sualnak man cu thihnak a si tiah a ti i natein thawngṭha tuk a simi cu khaka zong khan a dong lo A van pehmi cu sihmanhsehlaw a ti. Bawipa min thanṭam ko seh. Sihmanhsehlaw timi nih a piah. Sihmanhsehlaw Pathian laksawng cu zungzal nunnak a si i cu nunnak cu kan Bawipa Jesuh Khrih he ai pehtlaimi nunnak si a ti. Minung nih kan kawl tukmi, kan duh tukmi zungzal nunnak cu khoika hmanh ah hmuh khawh a si lo. Minung fimnak ah hmuh khawh a si lo. Minung thiamnak nih hmuh khawh a si lo. Vawlei thilri vialte, technology nih hmuh khawh lo. AI zong nih a kan tuahpiak kho lo. A kan pe khotu taktak cu Jesuh Khrih lawnglawng hi si. Jesuh Khrih kan i pehtlaihnak thawng lawnglawng hi si. Bawipa min thang ṭhem ko seh. A ruang cu Jesuh Khrih nih pei vailamtahnak cungah thihnak cu a kan teipiak cang cu sualnak vialte cu a kan teipiak cang cu Jesuh Khrih kha sunglawi ngaiin Jerusalem ah a lut i cu ahcun mipi nih an rak don i an timi cu Hosena Hosena an ti Hosena, Hosena timi a bia cu save us now atu hin rak kan khamh law ti khi an chim hnunak cu a si. Natein mipi nih rak kan khamh cang law tiah Bawipa an nawlmi cu hi vawlei cung in hin a si. Uknak political lei khi a si. Rom uknak hin rak kan khamh cang law vawlei ah hin kanmah Israel miphun pi hi a cungah hin phan dingin rak kan khamh cang law tiah annih nih cun an au hnawhmi khi si asinain Jesuh Khrih nih cun a kan khamhnak cu kha kan si ti siah cun sualnak in le thihnak chung an si Curuangah nang le kei zong zungzal nunnak kan neih khawh ning a ruang cu Jesuh Khrih he kan i pehtlaihnak si i cu Jesuh Khrih cu Pathian nih a kan permi laksawng si timi te hi nan sinah hika hin thawngṭha hrawmh kan duhmi hna cu a si. Cu kan thih hnu ah Bawipa hmaika ah kan dir te lai i biaceih kan si te lai ti hi kan fian a si si ahcun kan zumh taktak a si si ahcun hi vawlei cung kan nunning hi aa dang hrimhrim lai timi te hi van nolh rih ka duh ko Paul nih hika hin a timi kan nih cu kan dihlak hin a ti kan timi biafang a hman i Bible ca kan rel tikah an they, them, kan, us timi a hman a si si ahcun kan ti a chim duhnak cu Khrihfa, kham a comi Khrihfa khi a sawh duhnak cu si. Cu kaan in Paul nih kan nih cu kan dihlak in a ti tikah Khrihfa a simi vialte zong hi Bawipa hmaika ah dakaw biaceih kan ton te lai cu. Khrihfa a si lomi lawng biaceih an tong lai lo hi aw. Biaceihnak hi phun hnih in um. Pakhatnak cu biathlam pakul a hme hlenga kan hmuhmi The Great White Throne Judgment timi zumlotu hna biaceih khi si. Annih cu kha cu Jesuh Khrih an zumh lo caah nunnak cauk chungah an min um lo caah hell ah kal dingin biaceih khi si. Khave bantukin nang le kei belte tu cu Bawipa hmaika ah kan dir ve te lai le bia a kan ceih dingmi belte tu cu zetlah ti kan pum in kan nun chungah a ṭha siseh a chia siseh kan tuah ning cio in kan ni nih kan hmuh lai tu cu laksawng pek caan khi si te lai hi vawlei kan nun lio ah a ṭha kan tuahmi siseh a ṭha lo kan tuahmi khi vialte khi khi ni ah biaceih kan si ve te lai cu Bia a kan ceihtu dingmi cu Jesuh Khrih a si te lai. Jesuh Khrih kha Jerusalem khua ah Pom Sunday ah a luh lio ah khan la la cung te ah a cit. I cu nih a langhtermi cu toidornak te he ka ra ti khi a langhtermi khi a si. Nain Veihnihnak a rak kir tikah cun Biathlam hleikua chungah a timi cu Jesuh Khrih veihnihnak a rak kir tikah cun la cungah a cit ti la lo rangrang a cit cang lai a kut ah namte a tlaih cang lai siangpahrang dirhmun biaceihtu dirhmun a ra cang lai hi kan a hmai kan dir lai dingmi Pathian Jesuh Khrih hi biaceihtu a si cang lai cucu tu ah nang le kei nih a kan kal cuahmah lio khi a si Evangelist pa pakhat kha Pathian nih a hman ngaimi pa kha bia an hal. Bia an hal i an halmi cu, Kha, siapa, nang zong hi ni khatkhat ah na thi ve te ko lai i kanmah bantuk tein Bawipa hmaika na dir ve te ko lai. Cucacun khi tikah khin zei hi dah a hmasa bik biahal na duhmi si? Hitin kan dir te hna lai i Bawipa hi na hmuh te lai i kaa khatnak bik your first word na bia kaa khatnak bik na hal duhmi te khi zeidah si na chim duhmi te khi zeidah si tiah bia an hal Cu i a lehmi hna cu Bawipa hmaika cun kan dir dih te lai e a ti kan dir te lai i a sunglawi tukmi a lianngan tukmi a thianghlim tukmi Bawipa hmaika kan dir te lai i cu ah cun thinphang ngai ke cu kum te lai ti keimah nih hin cu Pathian cu zoh riangmang in zei hi dah ka hal hmasa lai ti kong ka ruah ka buai lo ti ka buaimi tu cu cu pathian nih cun a van ka zoh lai i keimah caah a chim dingmi a bia ka khatnak ka ruah hin ka thinphang tu cu what will be his first word for me ti khi ka ruah khin ka thinphang deuh ti nang le kei zong nulepa hna ule nau hna tuni bak ah kan nunnak hi bawipa nih la selaw pathian hmaika ah dir ve selaw bawipa nih a kan zoh riangmang lai i kan ca a chim dingmi a bia ka khatnak te khi zeidah si hnga na ruat bal maw na ruat bal maw van ruat cang hano a ruang cu a phan te lai cu a phan te lai cu a ka khatnak bawipa nih a chimmi bia hi zeidah a si te hnga Matthew a ngan kul nga hleili in sawm tung ah zidak cun sal pathum kong benabia Jesuh Khrih nih a pekmi na kan hmuh. Jesuh Khrih na timi cu nikhat cu an an an an bawipa kha mirumpa an bawipa kha khawtlawn ai tim i sal pathum kha auh hna pahnih kha pakhat kha thong nga pek pakhat kha thong hnih pek pakhat kha thong khat pek le chawlehnak kha a fial hna kha ṭhatin ra zoh khen u a ti cun khua le tlawng a rak kir tik ah a tawinak chim ko ning law thong nga a pekmi pa le thong hnih a pekmi pa cu a pekmi zat tein an pek khawh ṭhan sihmanhsehlaw thongkhat a pekmi pa belte tu cu a pekmi kha aa lak riangmang i vawlei ah a phum kha tikah thong nga a pemi le thong hnih a pemi hna cu a bawipa nih a timi hna cu sal ṭha zum awk tlak nan si ka lunglawmhnak rak ka hrawm u a ti hna sihmanhsehlaw thongkhat a pekmi pa kha cu sal ṭhalo zangthupa hacang rialnak hmun ah va kal tiah a ti bak cu Khrihfa tampi hi thongkhat pekmi bantukin an ummi kan tam tuk. Bawipa nih a kan pekmi thluachuah, Bawipa nih a kan pekmi fimthiamnak, Bawipa nih a kan pekmi thilti khawhnak hi vawlei ah a thuk kan tam tuk cu. Bawipa nih a kan pek suahmi si lo, kan nun lio ah amah ca i kan nun khawh nakhnga ding caah a kan pekmi dawk a si cu. a ngan pali Korin kut a ngan pali a hme hleisir in hleiriat ah hitin Paul nih a ti cun harnak hme tete caan tawite kan inmi nih hin hi harnak nakin a let tampi in a ngan deuhmi zungzal sunparnak cu a kan pek lai kannih nih kan i zohchihmi cu hmuh khawhmi thil hi si loin hmuh khawh lomi thil khi an si hmuh khawhmi thil cu caan tawite lawng a nguh sihmanhsehlaw hmuh khawh lomi thil cu zungzal in a hmun a ti cun a ngan panga a hmei pasarih ah zeicahtiah mi mit hmuh in si loin zumhnak tu in kan kal tiah ti cun ruamang an pariat a hme hlei riat a tirimi cu atu caan i ka inmi temhinnak hi cu hmailei i ka sin i phuan a si te lai dingmi sunparnak he cun tah cun awk tlak ka rel lo e a ti Kha vialte kan zoh tikah Paul cu Jesuh Khrih thawngṭha ruangah tuknak a ing, thong zong a tla, hetchet tiah an hrem. Sihmanhsehlaw anih nih ai zohchihmi le thazaang aa lak lengmangmi cu hi vawlei kan nunnak ah hin zeitluk in tuar ko hmanh ning law, hrum ai ko hmanh ning law, fak ko hmanh ning law, nikhat khat ah cun Bawipa hmaika ka dir te lai timi te khi a caan namtu a si zungzal. Hi vawlei a hmuh khawhmi thilri, a hmun lomi thilri hi anih ca cun zeihmanh a rel lo, a ruang cu hi cu zungzal hmun lo hi a fiang tuk. A tuufahnak zong hi temporary si sawh si. Intuarnak vialte zong hi temporary si sawh si. Ngaihchiatnak vialte zong hi temporary si sawh si. Kan tangka vialte, kan rumnak vialte, kan inn vialte, mawtaw vialte, khi vialte khi kan hmuh khawhmi thil paohpaoh cu temporary lawngte si dih. kha ruangah Paul nih a timi cu kei ka kalnak cu ti hmuh khawhmi thil si lo hmuh khawhmi thil si lo hmuh khawh lomi thil tu ka kal cu cunglei tu ka zohchih a ti a ruang cu cunglei ka hmuh khawh lomi khi pei zungzal ca cu si tu cucun zeitluk in ka tuar ko zongah bawipa hmai ka ka dir tikah cun sunparnak ka ton te lai dimi ka ruah tikah hin atu hnai cu tahchunh awk ka rel lo ti cu thil lungput cu ngei cio hna u si tiah khan sawm kan duh hna vawlei ah rum ngai vawlei ah inn ṭhaṭha lo ṭhaṭha ngeih motor ṭhaṭha ngeih bank ah tangka khat tak ngeih ko na tiin vanram ah zeihmanh ngeih lo cu hngar ding an si lem lo tiah kei cu ka ruah keimah hi fiang tein chim ko ahcun pastor ka si le vale ah cun ka rum bal la lo rumnak vale le in tah ah cun rumnak ding lam um lo hi tin hi ti ten ka hekal te ko lai asinatein zei khada ka ruah chan ti sia chon ni khat khada boi ba mai ka ka dir te lai le tu liu i a an in tha to ge an motor tha to ge tia ka ka an ka chim lo na te ka thil lung te ka ngar mi na ki vanram an phak ve si sia chun an ka ngar tuk te lai chu kei nih cun kumkul sawm thum te kan har na an ni nih cun zungzal kan har te la makha i zoh chih in kei cu ka kal zungzal ko pathian bia pei si cu khakha pei zoh chih bu in tu ni ah nang la kei zong kan kal cuahmah liomi si cu dawmi u le nau hna Thazang pek kan duh hna. Nikhat khat cu kan thi te lai i Bawipa hmaika kan dir te hna lai. Tu lio i kan nun caan hi zeitik tiang kan nun lai ti hi kan i fial lo caah Bawipa nih nunnak a kan hlanh chung te ah hin amah ca nung ko hna usih. Caan kan pek tukmi mihi a ṭha lo ka tinak si lo a ngaih zia rak ka thiam piak u. Rumnak, tangka, minthannak te hna, inn ṭha ṭha, lo ṭha ṭha te hna kan ruah tuk i Pathian zong kan philh dihmi khi ka chim duhnak si. Kha vialte kha unau hna Bawipa hmaikai i kan dir tikah cun aw na tangka vialte na inn ṭhaṭha vialte na bank in a chiahmi vialte na motor ṭhaṭha vialte hohmanh nih theih loin sullengun na chiahmi vialte kha bawipa hmaika na dir tikah cun zeihmanh ah na rel te lai lo pakpalawng a si ti na fiang te lai zeihmanh na rel te lai lo ahohmanh zong nih zeihmanh kan rel piak hlei la lo Khi tik i aho paoh nih biapi an chiah dingmi le zei ah an rel dingmi cu hi nu hi pa hi an nun lio ah Khrih ca a nung maw timi tu hi aho paoh nih an khir te dingmi cu si te lai cucaah cu hna kan sawm kan duh ko hna sawm kan duh ko hna Khrih caah nung ko hna u si Cu ni Khrih hmaiah kan dir te lai ni cu a panh cuahmah liomi kan si. A donghnak te ka hen ka van rel ta lai. Korin kuat hninah ngan panga ṭhiamṭhiam a hme hlei nga a timi mi vialte caah thihnak a thihnak chan cu minung nih hin an nun chungah anmah ca lawng nung ti loin anmah ruang i thihnak a ing a tho ṭhanmi pa ca i an nunnak hnga ca a si e a ti Jesuh Khrih hi a thisen a luannak kan ca i a thihnak a ruang cu nangmah le keimah zoomtu ai timi hna nih hin kanmah ca nung ti loin amah ca i kan nun khawh nakhnga ding sa si tuzan can ah cuca cun Khrih ca nung ko hna u si Bawipa hmaika na dir te la hi na redi maw timi tein tuzan can ah nan sinah thazang pek kan, kan pek khawhmi hna si kan za te ca Bawipa nih a tharin chuannak kan piak ko seh